Пиэрмэ уопсайын уһун синньигэс тиннигинэн сааскы күн уота тыган сырылатар, бэрт кыараҕас дьиэ ортотугар моччооруччу ыһылламмыт үрүҥ оппуохалаах оһох турар, онно-манна оҕо оонньуурдара, таҥастара ыһыллаһыталлар. Иккиэм да исэмдэй кыыс оһоҕо тула сүүрэн сырсыакалаһаллар, биирэ биирин туттаҕына эмиэ күлсэн ылан төттөрү үүрэллэр. Оттон миигин түҥнэри көппөтүннэр диэбиттии, биир балтараатыгар барбыт кыыс оҕо тапталаата тииҥчээн, түннүк анныгар муостаҕа бэчиэнньэ сии олороохтуур. Дьиэлээхтэр бааллара көстүбэт, бытаҕа ийэлэрэ хотонугар таҕыстаҕа, аҕалара пиэрмэ тырахтарыыһа, от тиэйэ бардаҕа. Бу сырыттахтарына аны таһынааҕы ыал оҕолоро бэриниикэлээх эмиэ кыра оҕолорун көтөхпүтүнэн киирдилэр. Дьэ, көр, нар хаҕыланна эбээт. Икки кыраларыгар оонньуурдары туттартаан кэбистилэр уонна эмиэ сырсыакалаһыы кытаанаҕа буола түстүлэр. Ол сырыттахтарына дэриэбинэттэн өссө биир оҕо кэллэ. Онон аны кэнсиэр диэххэйин диэн буоллулар. Сыралаһан-сыралаһан Быыс оҕо тоҥостон таҥас-сап уларытыннылар, арыы улаханнара дьиэлээх кыыс Галя туох баар таһынааҕы ыалларын кэнсиэргэ ыҥыртаата. Ото туох баар да диэн буолуо дуо, күнүс тыа ыала бараххаттар ким дьиэҕэ олорбут үһүө. Арай биир дуунньа эмээхсин баарын ыҥыран киллэрдилэр. Дьэ уонна олоппо саҕалан икки кыра оҕону кытта олордон кэбистилэр. Кэнсиэр хаҕаланна. Айах муҥунан ыллаан дуомнанан, үҥкүүлээн тиҥийдилэр, тоойон «Дээ-бо» бөҕөтүн түһэрдилэр, ону барытын көрөн олорбут Туунньа эмээхсин ытыһын таһыммахтаата уонна оҕолорго кэмпиэт түҥэтэлээтэ: Амма Чыгыйын сааскы кэмин Дариятын курдук сэмэй, кыра хатыҥыр уҥуохтаах эмээхсин оҕолор олус сөбүлүүллэр. Ордук дьиэлээх кыыс Галя. Тоҕо диэтэххэ киниэхэ аҕата оруогун быһаара сатаан баран куолаһын сонотон кыыһыран бардьыгынаан бардаҕына Дуунньа эмээхсин аа-дьуо киирэн кэлэр идэлээҕэ. Оччоҕо бары нам-нум баран били уруок ааҕа олорбуттара умнуллан, улахан дьон улам кэпсэтэн, күө-дьаа буолан олорон хаалаллара. Оттон Галя оргууй кинигэлэрин хомунан хоско баран бэйэтэ аахпыта буолан букунуйара. Оттон Галя оргууй кинигэлэрин хомунан хоско баран бэйэтэ аахпыта буолан букунайара. Дьэти курдук мэниктии хай сырыттахтарына ийэлэрэ үүттээх солорун туппутунан киирэн кэллэ. Оҕолор ийэлэрэ киирбитигэр таһырдьа тахсаары үөрэн эккирэһэ түстүлэр. Биллэн турар, тиэрмэс тун көрдөөх айаҥҥа кыралар барсыбаттар. Ынахтар хотон сытыттан сымарыттан босхолонон, садырыын уутун иһэн, өҥнүүн, түүлүн тупсан эрэллэр. Саҥа тахсыбыт атыыр оҕустар мөҥүрүһэн ойаатыылларын, харсыһан бочугуратан ылалларын, өссө ынахтарга тахса сатыылларын эҥин көрүү дьэ дэриэбинэ ураты дьикти көстүүтэ Сэрбэкэчэспит оҕолор хотон үрдүгэр тахсан ону барытын үөһэттэн мыҥааһыталлар: «Миэнэ хоттоо! Эйэни кыайтарда!» диэн күө-дьаа буолалларын туохтааҕар да ордороллор. Биирдэ эмиэ ону көрө баран иһэн эргэ хотон үрдүгэр уйаламмыт сылгы чыычааҕа барахсан күндүл маҕан халлааҥҥа өрө дайан тахса-тахса тырк тыы көтө сылдьан оҕолорун көҥөөн айманарын одуулаан турдулар арай тыраахтарынан бөрө тардыбыт сылгыларын өрөһөлүү тиэйэн субаалкаҕа илдьэн иһэллэр эбит сыарҕа кэнниттэн кулунчуктар эрэйдээхтэр сырсыакалаһан аастылар оҕолортон арыый обургулара бу кэйиэлэрин батыһан муҥнаналлар быһыылаах диэн быһаарда Ынахтар эмиэ туох буоллулар диэбиттии һал гына сытырҕалаан олоотоһоллор Сааскы чэбдик салгынынан дуоһуйа тыынан, оонньоон-көрүлээн, бадарааҥҥа да буккуллан ылар котоколор аны ынаҕын көрөргө сананнылар. Соҕотох уоллара дэриэбинэтэ сылдьар Ньукуус эр киһи буоллаҕа буолан биир ынаҕы мииһиттэн тардыалаан көрдө: «Хайа, Тэппитэ дии, диэн бары үөрүстүлэр. Галя балтан аадьыкка сүүрэн-элэстэнэн дьиэттэн курууска ойутун аҕалааччы буолла. Бары тола туран ыабыта буолан кырачаан илиилэринэн тардыаластылар, ынах ону сөбүлээбэтэ. Тэбиэлэммитинэн кинилэртэн тэйэ хааман мэтэлдьийдэ. Оҕолор ону Сонньуйа көрөн хааллылар да, ол бэрт сотору умнулунна. Төбөлөрүн иһигэр туох көтөн түһэрин, аны ханна тиийэн мэнигилиэхтэрин бэйэлэрэ да билбэттэ бэттэр. Ол да буоллар куруускалаах үүттэрин ийэлэригэр илдьэн туттаран кэбистилэр. Саха үүтү кыынньаран, үрүмэтин минньигэстик амтаһыйан иһэрин сөбүлүүр. Ол сиэринэн ийэ барахсан оҕолорго Иримэлээх үүтү төттөрү биэрэ охсубутугар бары биир куруускаттан аҕыйахта ыймахтаан кэбистилэр. Дьоннук эбээт, оҕо саас барахсан. Бэрэниикэ үүт иһэн топпут астыммыт киһи быһытынан оһо хайдыахха диэтэ. Кини барыларыттан үчүгэй куоластаах, ырыаһыт бэрдэ хотон үрдүгэр тахсан окумалларыттан ылсыһан оһуохайдаан сэрбэкэчэһэн бардылар тыа сирин тыаһа-ууһа барыта олох дьүрүскэн ураты муусуката буолан иһиллэр сааскы ламай күн тыгара күүһүрэн сир-дойду хаара ууллан үчүгэй да үчүгэй буолла Галя балтан Аадьыккалыын оскуолаларыттан кэлэллэригэр чалбахха түһэр үгэстэннилэр. Пиэрмэлиир суол барыта бадарааҥҥа кубулуйбута халтархайа сүр. Ол да буоллар охтоллорун быыһыгар сүүрүккэ мас хатырыгын ыыта оонньууллар. Ити курдук ибии синчэҕэй дьон дьиэлэригэр чааһы чааһынан айаннаан кэлэллэр. Биирдэ эбиэт кэннэ дэриэбинэттэн күүтүүлээх киһилэрэ Ленка кэллэ: Онон таһынааҕы ойуурга ньургуһуннуу бардылар. Арай оонньуулларын быыһыгар кэпсээн-ипсээн бөҕө буолан ханна да тиийбиттэрин өйдөөн көрбөккө хаалбыттар, мучумааннана түһэн баран муммут аатырдылар. Онон «Дьиэ оҥостон хонуоххайын» дэстилэр Уһун мастары хомуйан ураһа тутан таһаарарга быһаарыннылар. Эргэ чайниктар, иһиттэр сыталларын ылан чалбахтан уу баһан истилэр. Балачча киэһэрдэ быһыылаах. Күн улам намтаан, уота мөлтөөн барда. Утуйбута буоллулар. Арай кулгаахтарын уһугунан иһиттэхтэринэ, ханна эрэ ийэлэрин ыҥырар хаһыыта иһиллэр. Маҥнай тоҕо эрэ куттанан эбитэ дуу, барымаары гыннылар. Онтон «Итиннэ баар, дьэ сиэтэлиэҕэ» диэни истэн баран туруохтара баара дуо, хаһыы хоту бууттар быстарынан чалбахтар чомполоон сүүрэн күлүмэхтэннилэр. Түргэн боойдук ойууртан тахсан кэллилэр, онтулара баара Олох да субучуга сылдьыбыттар эбит. Биллэн турар, дьиэлэригэр тиийбиттэригэр улахан кыыс таһылынна. Ээ дьэдьэ, буоллаҕа. Оҕо саас дьоллоох кэмнэрэ бииртэн биир чаҕылхай күннэринэн түргэнник солбуллан, кыргыттар улам улаатан бардылар. Быыс кыыс оҕолоох тыа ыала уолаттардаах ыалтан хаалсыбакка сайыны быһа от бөҕөнү оттууллар. Дьаһассыарда аайы оттуу бараары олорон араадьыйаны холбоон кэбиһэр идэлээхтэр. Онно күн-дьыл туругун этэллэр. Ардах түһэрэ дуу, түспэтэ дуу улахан күүтүүлээх сонун. Биллэн турар, отторун ууга ыһытыппакка хомуйа охсоору күүскэ мөхсөллөр. Ходуһа дьоно кырдаайы бырдах аһылыга буолан дэлби кэһэйэн, ким дарбаччы испит сирэйигэр чуккуну тиирэ кэтэн кэбиһэр, ким ол-бу мааһынан, оҕунуоҕунан халыҥнык бистэн араас сытынан дыргыйа сылдьар онно баар Дэриэбинэҕэ кимнээх ханна төһө оту туруорбуттара барыта болҕомтоҕо ыллан иһэр. Оттуохха сөптөөх сир үксэ ууга баран хаалан сир былдьаһык. Ол эрээри аҕыйах сүөһүлээх ыал ходуһаларын туохха эмэ ньымааттаан кэбиэрии үгэстээхтэр. Ириэрии буолла да суола быстан хаалар оройуон кииниттэн уһук сытар кыра нэһилиэккэ сайын сылдьар олус эрэйдээх. Уу мотуорунан эрэ сырыы баар. Бэл биирдэ дьахтар оҕолоноору гыммытыгар улуус киинигэр сөмүлүөт суох буолан атын сиртэн хойутаан кэлбитигэр оҕо барахсан көтөр аал иһигэр күн сирин көрөн дьону соһуппута. Онтон ол быыһанан тахсарга эмиэ биир туспа эрэй Өрүс сүнньүн бата мотуорунан саҥа төрөөбүт оҕону уһун сындалҕаннаах айаҥҥа баата суорҕанынан дэлби суулаан-суулаан баран баалынайга сытыарын илдьэ тахсаллар. Ээ дьэ, кыра кыһалҕалаах киһи улуус киинигэр мээнэ киирэн быстарбат ыраах сирэ Онон нэһилиэк кыанар соҕус ыаллара оҕолору улаатталлар эрэ, үөрэтээри куоракка көһүтэлииллэрэ үксээн барбыта. Түҥ эбэ арыытыгар оттооччулар ким ааспытын, төһө киһилээх кэлбитин ааҕа көрөллөр. Биирдэ эмиэ оннук өҥүрүк куйаас күн сыралыгар сиэтэн от кэбиһэ сырыттахтарына, кинилэр кытылларыгар мотуор тохтоото. дьон кэллилэр чэйдии барыаххайын диэтэ аҕалара Өлөксөй арай тиийбиттэрэ куораттан саҥа төрөөн тахсан иһэр дьахтар аанчык оҕотун эмтэрэ олорор эбит эчи кып-кыра уу кыһыл оҕо уоһун дуомунан бэлиэр эмэн оппороҥноторо эмиэ да күлүүлээх баҕайы дии санаата чороччулаатан иһэр отчут галя ийэтэ Люба уокка түллүбүт алыһар, оҕурсу бэлэмнээтэ, кыысчаан куруускаларга чэй кутаттаата, куораттааҕы сонун үгүөрү курдук эбит, дэриэбинэ да сонуннара күө-дьаа кэпсэннилэр, сураҕа атыы кэлэн иһэр үһү диэн буолла, онно халбаһы, мас арыыта, сордоох арыгы, муоста кырааска тэҥин иһэри бэлиэтэннэ, Атыы кэлэрэ бэйэтэ туспа бэлиэ түгэн. Сонно тута күлээн-үөрэн, эдэриттэн эмэнигэр тиийэ бүтүннүү маҕаһыыҥҥа мустубутунан уочараттаабытынан барар. Кэлбит таһаҕаһы тута сүөкээһин, тутуһуу, хабыһыы, тиритии, хорутуу бөҕө буолар. Ыалдьыттар чэйдээн бүтэн хомуннулар. Галя Аанчык оҕотун суулуурун, баалынайга бэркэ кичэйэн сытыарарын болҕойон көрөн турда. Ити куораттан уон икки чаас устата мотуорунан айаннаан кэлэллэригэр ыҥааччы ыалдьыбата буолуо дуо диэн барбыттарын кэннэ ийэтиттэн ыйытар дьэ былыргылыы олох айылҕа оҕолоро быһыддьаллар эбээт диэн арай чахчы балыыһа дуома баар эрээри быраас суох Сөмөлүөт эҥин сылдьыбат бүтэй дойду олохтоохторун кинилэри этиэххэ сөп эбитэ буолуо тыа дьоно барахсаттар Күн арҕаалаан сир-дойду иитэ-сөрүүкээн балыктар ыам бырдаҕын сиэн чомполонуллар Дьэ туга олорон былыргыны-хойуккуну сэһэргэһэр нус-хас дьоро киэһэ үүнэр Галя ийэтэ хаһан, ханна, ханнык кинигэни аахпытын, дьоруойдар ааттарыгар тиийэ чопчу билэр өйдүүр. Аны тыла-ууһа ырана, киһи көрбөтөҕүн да харахха ойуулаан көрө олорор гына үчүгэйдик кэпсиир. Ол буһун хоп-хойуу суһуоҕун өрүнэрин быыһыгар кэпсээн-ипсээн бардаҕына эйэҕэстик мичээрдиир киэҥ хараҕа уоттанан сирэйдиин-харахтыын сырдаан ыларга дылы гынар. санаата-унаата ырааһын, мындырын, сиргэ-дойдуга туох буола турарын, буолбутун, барытын билэн-көрөн, хаппарыгар хатаан сылдьарын киһи сөҕөр эрэ. Биир оннук сайыҥҥы киэһэ сордоҥ астыы туран, оҕо сааһын туһунан манныгы кэпсээтэ. Ийэбит холкуос ыанньыксыта түөрт оҕотун бэйэтэ тугу булбутунан эрэ хатаахтыыра. Сарсыарда аайы күн илин тыа саҕатыттан күөрэйээтин балыкка илии мүтэрэ. Онон хата дойдубут үрүҥ көмүс хатырыктааҕа баар буолан, ону сиэн киһи хара буолбут дьоммут. Онтон атын ас-суох ыал этибит. Тулаайах хаалбыт чороҥ соҕотох ийэ уонна атын туга кэлиэй Бурдук оҕото баар буоллаҕына лэппиэскэ сыыһын сиир улахан үөрүү буолара. Туруорбат дьиэҕэ оһохтон уонна кыйа турар наара ороннортон ураты туох да оһуоҕа. Күөлтэн муус таһаарар ыарахан да буолара. Биир имээр киһи кэлэн көмөлөспүтэ диэн өйдөөбөппүн. Сайын сурдьум Гайдыын наар бодобуоһу сырсар этибит. Туох муокаһа эбитэ буолла, оҕотох дьахтар төлөһүө уһуоҕа диирэ дуу, бэллэ испир диэн көрбөтөх курдук туттан ааһа көтөрүн оборо да көрөн хааларбыт. Аанньа аһааба тиийэм сэлликтээн хаалан, биир сайын уончалаах кыыс, үстээх Гайдын иккиэйэҕин сайылаабыппыт. Күнү сотонноон аһыырбыт, киэһэ соҕотох ынахпытын ыан үүт иһэрбит. Биирдэ ол сырыттахпытына эмискэ баҕайы хара былыт саба халыйыныган кэлбитэ. Этиҥ этэн лүһүгүрээн, лаһыгыраан, чаҕылхан чаҕылыйан, субурус гыннаран киирэн барбыта. Онтон куотан куттал муҥ көтүүнэн сурдьугун сүкпүтүнэн оту-маһы түбэһиэх доҕото үктээн сүүрэн аҕай истэхпитинэ маҥан былааппар түлүрбэх саба түһэ сатаабытыгар иккиэн ытаспыппытын киммит баар буолан көмүскэһиэй Хор айылҕа оннук эмиэ буолар эбит Биирдэ эмиэ оннук курус киэһэ Гаайым айаҕа бүтүннүү бааһыран хаалан ытаан утуйбата Оннук иккиэйэҕин сор-муҥ бөҕөнү көрдүбүт Хамаччык испит быһыта кымаахтыыр утуйар да хайыыр да кыахпытыттан аастыбыт Ынахпыт кэлбэтэ Кыһайбыт курдук барыта сото-таһа буолан иһэр. Ыалбытыгар Ааныскаҕа тахсан сурдьубун көрдөрбүппэр өмүрүү бөҕөнү мүрээхтээтэ. Аа, бэл айаҕын таһыгар тахсыбыт боҕолоор муҥнаахтары дии-дии оҕуһун мииннэрин дэриэбинэҕэ илтэ. Дэриэбинэ чэкиэҥин, дьиэлэрэ улаханын биир ыалга тохтоотубут. Ып-ыраас муоста, дьэндэспит түннүктэр, мап-маҕан таҥастаах дьон. Кэлин билбитим олох да ыал буолбатах, балыыһа эбит. Сурдьубун эрэ ылабыт диэтилэр, онон мин Ааныһы кытта төттөрү сайылыкпар барсарбар тиийдим. Ийэбит хаһан кэлэрин күүт да күүт, күүт да күүт. Онон сордоох-муҥнаах оҕо саас элбэххэ үөрэппитэ. Интэринээт баар буолан үөрэннэхпит, кэмпиэт, бэчиэнньэ биэрбиттэрин сурдьубар кэһии гынан сыттыгым анныгар уктарым. Интэринээт үлэһиттэрэ хас биирдии орону быт үөскүө диэн дьэгдиэн бэрибиэркэлиир этилэр. Онтон куоттара сатаан кэһиим дуомун онноо манна кистиирим. Ити курдук Галя ийэтин кэпсээнин истэ сытан, сылаата таайан, уламнуктаан барбыта. Ангелина Кузьмина Олох ыллыктара кинигэтиттэн